Исем, фамилия, отчество, ничәнче еллы? Ахметова Айсулу Мөхәммәт кызы, 81 елгы, 18 октябрьдә туган, тудым. Мин э, сөйләмәкче булам Малик бабай турында истәлекләре, миндә истәлек исемдә калганнары. Шул э, ничек мин миңа мәктәпкә кергәнче Мин әле хәтерлим, иң беренче шуны без йорт сатып алгач, мин хәтерлим, безнең йортны инде иске иде, янда шлаковый э, пристрой бар иде. Без мин шулай беренче бин иске йортта тордык. Ана әни белән әти әкренрәп шулай ясыйлар иде. Малик бабай шул хәтердә инде, әни белән әти гел сөйлидер иде. Әйдә, Мөхәммәд, Мәскүдә монда кайтыгыз, урнаштырамы сезне дип гел әйтәдер иде Малик бабай инде.

Әти, ну безнең гы 69 бар и машина. Әти шул машина белән бөтен җиргә бара дери. Әлек бик җулар асфальт түгел и, авыллардына барганда озак баруга кирәк. Шул хәтлек теге кальялы кыен җулар без менә гел Аксуга кайта дирек. Шундый 2 сәгать кайта дирек, да мен. Шул хәтерлим. гел ярдәм итәдер инде кем булса батса нитсә тартып чыгара инде машина белән әти безнең шулай итеп мин әтинең малае булмагангадыр инде мин икенче мин икенче кыз булганга без алты кыз бит инде мин әтидән беркайчан калмыйдыр инде гел әти машинаны кабызуга менә кабыза ишетелә бит мин ур мин ур чыгып утырадыр инде Әтинең артына барып җабыша дим. Мине ә, калдырмакчы булалар инде. Әни кайсы вакыт инде. Аны, Кызым, җырак бик. Җырмыйсың. Ярар, кызым, әйдә инде, ди, әти мине беркайчан калдырмый ди. Мин менә анар шул хәтеремдә калды. Ничек Малик бабай керә дә, э, әйдә, Мөхәммәд кайдыр барга кирәк ди инде. Мин аны хәтерләмим бит, мин утырып барган просто по пути. Мин шуны хәтерлим, без килдек бер авылга. Э, Бер бабаң ни безгә бабай Мали бабайга ясап куйган ни манара айның бөтен ниләре белән мат, э, элек элек би инде шундый ни түгел, ул аны кулы белән эшләгән инде. Айларын, и менә ниләр белән түгәрәкләре дә бар ие. Эш түгәрәге хәтерлим. Миңа да кич ана яхшы иттереп терделәр. Теге бик теге шул җирмәсен дип сал машинада инде. Мин әле әле сыралым әйтәм, кая моны? Менә мәчеткә ай кайтабыз дип инде. Менә субханалла, шул исемдә шул. Совет чоры инде бит. Әйе. Соңгы еллары совет чоры. Бу ада шул теге иске мәчетне бер авыл, да, бер авылдан.
Э, ничә э, ерак иде инде ул авыл. Шуннан әти белән икәү апкайттылар. Исиләшеп бара алар иде Гелмали бабай белән. Алда утыр, мин арта инде тыңнап, беш уша утырып бара дирем инде. Кызык хәтирәләре белән.
Бик тот әтиегез белән якыннан аралаша иде, эм? Әйе, әйе. Ул аның үз үсешендә нидер тәрбия биргәнме? Әйе, әтиү безнең гел сыбханалла, гел сөйлидер Имали бабайны, гел Әле Мали бабай үлгәч тә гел искә төшерәдер ие. Теге акыллы киңәшләре белән ничек Мали бабай әти гел көлдереп сөйлидер ие. Менә кем булса малайлар тотыналар теге мотоцикл, мопед дип тотыналар. Әти үзе шуны сөйлидер үзенең булган үзенең элекке ничек ул мотоцикл алмакчы булган, акчалар эшләгән. Әти безнең бик эшчән булган ул теге. Авылда бин барыбер Нәрсә эшләп була инде? Куяннар асраган ул күп. Печәннәр нитеп үрчетеп аны, анда бездә ящик җырап булмаган, ничектер сатып, нитеп күп акча эшләгән ул. Килгән бу мотоцикл алмакчы булган. Мали бабай әйткән, яра, ярар дип әйтә ди. Алабыз дип әйтә ди. Бер кайчан әйтмәгән, юк димәгән ул аңа. Отказ да бирмәгән. Иртәгә менә чыгабыз, иртүк барабыз дип әйтә ди икән. Әти әйтә, иртүк чык, чык Сак, ди, базарга, ди, миңа, ди, шул акчага, ди, алды да бозау бирде, ди. О, бозау алып бирде. Улым, менә моны үстер, анар алабыз, дип әйт, анар аласың, дип әйтә, ди. Моны инде әти инде нитеп сөйли, менә, ди, үс, шуны үстереп, ди, бөтенебез, ди, сөт, ни, ашадык, ди, сыерга ниткән, моны, моны уже зур үскәч, суерга жалко булган, даже жәл булган инде. Моны белән бөтенесе туклана башлаганнар бит инде авылда, дәниләр, дәүәтиләр. Безнең авылда бит инде сөт бигме самый кирәкле әйбер. Шулай итеп мотоцикл хыялы Үзеңнең да анар үзен.
Үзеңнең истәлекләр Абдулмәли бабай турында. Кайчан син хәтерлисең?
Мин әле хәтерлим ничек Бөтен мәҗлесләргә, ниләргә чакырадыр бит инде. Айгөлнең никахына. Да менә. Шундый матур итеп монда тур сөйләгән ие. Аның видеосы да бар әле. Айгөлдә инде.
Мәдрәсәгә йөрдегезме сез? Әйе. Мәдрәсә ничек?
Мәдрәсәне ясагач, Ансар абый белән Мали бабай җырдылар бит инде. Анда бик әлек не ясыйлар ие. Стиральный машиналар ремонтлыйлар ие. Мали бабай белән Ансар абый кая гына барып бетмәделәр, алар танышлары белән шулай сөйләшеп, шул кечкенә бинаны э, янында, хәзер анда кибет бик, шуны вещь ремонтладылар. Ну, жуып, нитеп чыктык без. Иң беренче гел ниләргә булышадыр, э, тәрәвих намазлар булыр, анары ифтарлар буладыр. Идәннәргә җәеп, ошо клеенкалар әзерлидер. Ана бик тә бик ярдәм итәләр, бик субхана әлек шул вакытта. Һәр көн авыз ачтыралар и. Чаршау белән бүләләр и, бер яртысында хатыннар, яртысында.